משה מענדלסאן און די נודע ביהודה, וואס זענען געווען די באציאונגען צווישן זיי? וואס האבן די רבנים געהאלטן? יעדער ווייסט ווער האט געלייגט אין חרם מענדלסאן'ס חומש? די נודע ביהודה. איז דאס געווען א הווא אמינא פון נודע ביהודה? איז דאס געווען א מסקנא? איז דאס געבליבן אזוי לדורות? אדער האט זיך עס געטוישט? איז אינטערעסאנט. און אוצר ישראל פון אייזנשטיין, חלק שישי, געדרוקט תרפ ר ע"א, ברענגט ער א אינטערעסאנטע זאך, ברענגט ער פון א ספר וואס איז געדרוקט אין פראג תקפ ג, דער ספר הייסט מבוי הלשון ארמית, ברענגט ער אז. דארטן איז דא געדרוקט א בריוו פון רבי יעקב'קע פון בראד, נוירווידעזין, וואס רעדט שטארק בשבחו פון מענדלסאן, און ער ברענגט פון זיין טאטן וויאזוי זיין טאטע האט זיך האט באשיצט מענדלסאן'ס חומש בשעת ס'איז געווען רבנים וואס האבן עס געוואלט לייגן אין חרם און זיין טאטע האט זיך אנגענומען און פארדעם איז די חרם נישט ארויס. פונקט פארקערט ווי מ'ווייסט. וואס איז פשט? זאגט ער דארטן אין אוצר ישראל אז עס קען נישט זיין אז עס איז שווער צו גלייבן אז רבי יעקב קה זאל דאס שרייבן, איז זאגט ער קען זיין אז במשך דרייסיג יאר האט זיך געטוישט די דעת הרבנים וועגן מענדלסאן, ממילא האט רבי יעקב קה געקענט שרייבן פאזיטיוו, איי ער זאגט דאך עס אין נאמען פון זיין טאטן, זאגט ער אפשר רבי יעקב האט פארגעסן די פרטי הדברים, האלט זיך נישט איין פון לאכן, אדער זאגט ער נאך מער, אפשר די גאנצע בריוו פון רבי יעקב וואס איז געדרוקט איז פשוט א פשוטע זיוף. רבי יעקב האט עס קיינמאל נישט געשריבן. זאגט ער ווייל די סגנון הלשון איז מעיד אז ס'איז א אז ס'איז ס'איז געשריבן געווארן דורך א משכיל און נישט דורך א רב פון יענע צייטן. הכלל, פֿינף און צוואַנציק יאר שפעטער, אין תרפ ר צדיק ה, איז געקומען קאמעלהאר, און ער גייט א טריט ווייטער און זאגט די אוצר ישראל איז גערעכט, נישט נאר די אוצר ישראל איז גערעכט אז דער רבי דא האט דאס נישט געקענט האט דאס נישט געזאגט, נאר ס'איז נישט מעגליך אז רבי יעקב קע האט האבן געשריבן, ווייל דאס איז דאך געדרוקט תקפ עיין ג, דאס איז צוואנציג יאר נאך די פטירה פון דער רבי ד. יעדער איינער ווייסט אז בנו דבי ד האט געלייגט אין חרם משה מענדלסאן מיט זיין חומש. וויאזוי קען רבי יעקב קער שרייבן פאר די וועלט א זאך וואס איז וואס איז לייקענט אפ די באוויסטע זאכן וואס יעדער ווייסט? רבי יעקב וואלט עס נישט געקענט שרייבן אפילו טאמער ער וויל. ממילא איז זיכער אז רבי יעקב לאנדא האט עס נישט געשריבן. ס'איז א פשוטע זיוף. נו, ס'גייט נאך מער. וואס איינע פון די זאכן וואס די נוי רבי יהודה האט געזאגט וואס וואס רבי יעקב ק זיין זון ברענגט דארטן זאגט ער אזוי איך וואונדער זיך תמיה אני על חכם השלם בעניני והתוקסו החמידו הלואי על ארבעה ראשי המפרשים יודעי הודו. וואס מיינט דאס? איך וואונדער זיך אויף דעם געוואלדיגן חכם מענדלסאן און זיין גליסטיגע איבערזעצונג. ער האט דאך געמאכט בעסער ווי די פיר הויפט מפרשים. הערסט א מעשה? נוי די ברידער זאגט, מענדלסאן'ס איבערזעצונג איז בעסער ווי די פיר הויפט מפרשים? קאמאן. דא איז דא א גראבע גרייז, ווען מען קוקט נאך דעם ספר ווי ס'איז געדרוקט רבי יעקב ק'ס ארטיקל, שטייט גאנץ אנדערש, שטייט מיט צוויי ווערטער אנדערש אין די אין די העברעאיש, אין די העברעאישן גראם, און דאס מאכט, טוישט דעם גאנצן סטעיטמענט פון הימל ביז ערד. וואס שטייט יא דארט? וואס האט ער געזאגט? נישט אז מענדלסאן'ס איבער, ער זאגט נישט אז מענדלסאן'ס איבערזעצונג איז בעסער ווי די פיר הויפט מפרשים, ניין פארקערט, ער זאגט מענדלסאן'ס איבערזעצונג איז באגרינדעט, איז מיוסד אויף די פיר הויפט מפרשים. שטעלט זיך אבער די שאלה, למעשה, וואס בלייבט למעשה? האט רבי יעקב דאס געשריבן אדער נישט? הכל תלוי במזל. ס'איז דא היינט אין העברעישן אוניווערסיטעט אין ירושלים איז דא א קאפי פון דעם גאנצן ביאגראפיע פון רבי יעקב קה וואס דארטן געפינט זיך אויכעט דעם שטיקל וועגן מענדלסאנען און קען מען דאך גיין קוקן, האבן טאקע מענטשן נאכגעקוקט, יעדער איינער קען האבן צוטריט צו דעם צילום, און מען קען אנרופן דעם ספרן און הערן פון אים. הכלל, לאמיר טאקע נאכקוקן און זען וואס דארט שטייט אינעם כתב יד. שטעלט זיך ארויס א מאדנע זאך, צוויי האלבע בלעטער איז אויסגעמעקט. א חיבור פון דרייסיג בלאט און צוויי האלבע בלעטער זענען אויסגעמעקט. וואו זענען אהין געפאלן די צוויי האלבע בלעטער? פרעגט מען דעם ספרן פון וואו האט ער באקומען דעם קאפי? נו, ער האט עס באקומען פון א חסידישער רבי וואס האט וואס ער האט דעם ארגינעלן כתב יד ביי זיך ווען ער האט געגעבן א קאפי פאר די ספריה. קאנספיראציע, אויסגעמעקט צוויי האלבע בלעטער, וואס וויל מען דא באהאלטן? וואס ווילן חסידים באהאלטן פון אונז? מיינער א ידיד א רביש אייניקל איז אים געלונגען צו באקומען א קאפי פונעם ארגינעלן כסף יד. סאו וואס זעהט מען דארטן? דארטן זעהט מען דעם גאנצן שטיקל פון רבי יעקב קאר וואס איז אראפגעברענגט אינעם ספר מבוי הלשון הארמית ווארט ביי ווארט אינעם כתב יד. דאס הייסט אז דא איז נישטא קיין שום זיוף רבי יעקב גאט דאס געשריבן. פון ווען רבי יעקב גאט האט געשריבן זיינע ווערטער אין תו' ק' עיין האט געדויערט הונדערט יאר ביז די אוצר ישראל האט עס אפגעלייקענט, פון ווען ס'איז געווארן פארלייקענט האט געדויערט נאך א הונדערט יאר ביז די אמת איז ארויפגעשווימען. ווי אויל אויף וואסער. ווער ס'וויל באקומען א קאפי פונעם ארגינעלן כתב יד קען שיקן א אימעיל, די אדרעס איז חרדי וואן טו טרי פאר עט דזשימעיל דאט קאם. CHAREIDI וואן טו טרי פאר עט דזשימעיל דאט קאם.